Kull blokka ġebel għandha statwa fi ħdanha u hu xogħol l-iskultur li jikxifha. Hekk kien qal darba Michelangelo, wieħed mill-aqwa skulturi ta' żmien ir-Rinaxximent. Imma l-iskultur? Mhux ċepel biss jikxef. L-iskultura hi fergħa qadima tal-arti viżiva li tradizzjonalment tinqasam fi tnejn. Hemm l-iskultura li tnaqqax fuq foqrom differenti bħalma huwa l-ġebel u l-injam u hemm l-iskultura li żżid mal-materjal. bħalma huwa t-tafal. Il-punt ta' tluq kienet l-iskultura tal-ġebel, tal-metall, tal-fuħħar, taċ-ċeramika, tal-injam, u l-bqija. Maż-żmien inbidel il-materjal u nbidlet it-teknika. Il-Moderniżmu beda jesperimenta u jimraħ bi proċessi ġodda ta' skultura biex jiskopri forom ġodda u jtihom il-ħajja. Forom li bħal Michelangelo kienu qegħdin jistennew l-iskultur jiskopru. Edin Soċjetà Maltija tal-Arti fiħdan Palazzo della Sal Din hija l-bitħa fejn hawn ħafna affarijiet artistiċi. Martin, għidli daqsxejn, is-soċjetà, x'tieħu ħsieb, x'isir hawnhekk? Hawn naf li jsiru jiġifieri eżibizzjonijiet u jsir ħafna tagħlim ta' inizjazzjoni ħafna drabi fejn wieħed jibda jieħu idea ta' ċertu arti jew anke craft. Ġifieri dak li jkun ikollu interess Ekku. U fi ħdan dan is-sit tibdew trawmuh daqsxejn iżjed jew trawmuha. Tkun daqsxejn t'għajnuna kieku jiena li ngħallem l-iskultura, jien meta bdejt tgħallimt pratikament kważi waħdi. Kont dilettant ftit tal-injam u hekk u l-kunjatu kien jaf naqra njam, imma l-iskultura as-such ħafna minnha tgħallimtha waħdi. Veru li għamilt training, veru li għamilt training ta' għamilt diploma fil-pittura. Però fl-arti, jiġifieri fil-lat mil-lat ta' skultura, ħafna mix-xogħol għamiltu waħdi. Hawnhekk. X'kienet l-ewwel ħaġa li għamilt bħala skultur? Kienet fil-fatt tjuli. Sempliċi, hawnhekk nagħmilhom waħda naqra aħjar milli kont għamilt.
Naħsbu li bl-esperjenza mbagħad. Għax eh,
jien ma kelli l-ħadd, ġifieri niftakarni fil-bidu nqatta subajja dejjem pjagi kien ikolli, jaħsbuni qed ikun xi xi masochist. Fir-realtà għandi tfal, ikolli tfal minn anka età ta' 8 snin ġieni u ma Qatt ma kellna inċidenti, s'issa almenu, nisperaw li ma jkollniex. Martin, matul iż-żmien l-iskultura evolviet, le? Illa għaliex forsi aħna meta nitkellmu fuq skultura dak li jkun, ma nafx, imur għal perjodi ta' l-perjodu Barokk forsi, dik l-elaborazzjoni. Illum il-ġurnata hemm diversi forom u mediums differenti, le, kif issir? Issa, il-mod kif nagħmel il-korsi jiena, Norma, nibda għandi tulipan sempliċi li nibda issu kulħadd jagħmlu dak tista'. Però ħafna drabi minn hemm il-qudiem inħalli t-tema tkun eh, nħallija fidej ġeneralment l-istudent. Mhm. Ħafna studenti jiġi b'ħafna dijat, nara kif inżommhom l sempliċi biżejjed biex ikunu jistgħu skont il-livelli kollhom. Però kelli min it-tieni proġett kien studju tal-it, per eżempju. li diġa ma nara l-student kif ikun, ħafna tiħu ħafna ħin fil-bidu, specialment fl-injam. Imma kelli temi inkredibli ġviri, mill-kappell dak li kienem ta' sħaħar t-najmin ta' Harry Potter, għaw tal-li kien xismu, għal dak kollu fejn tista' timraħ l-immaġinazzjoni.
Meta qed nitkellmu fuq l-iskultura u partikolarment anke l-lezzjonijiet li tagħmel inti, qed nitkellmu dejjem fuq l-injam għaliex l-iskultura tista' ssir fuq l-injam, l-irħam, il-ġebel. Mela, l-iskultura fl-injam huwa hija skultura sottrattiva, jiġifieri inti tnaqqas, bdejt minn blokka jew xi ħaġa u qed tneħħi. Hemm ukoll it-tafal jew il-pastellina jew hekk dak huwa addittiv. Inti dejjem iżżid, tibda minn boċċa u dejjem iżżid u toħloq il-kreatura li trid tagħmel. Jekk ma tafx taħdem fit-tafal ħafna drabi huwa diffiċli biex inti, għax it-tafal qisu l-lapes għall-pittur.
Ma tistax. Inti biex toħloq hekk trid tibda ħafna drabi nibdew bit-tafal fil-fatt u l-ewwel proċess proprju huwa d-disinn. Jiġifieri jiena issa norma nagħmel anke hemmhekk, ġar indirett tulipan sempliċi, Ma ntihomx disinn lest tiegħi, imma kulħadd jagħmel disinn tiegħu, min tajjeb ħafna, min inqas u dan, u mbagħad niżviluppaw minn hemmhekk. Wara dak naqbduh nagħmluh fit-tafal, allura tibda d-dieħla għat-tielet dimensjoni, wieħed jara kemm irid jaħdem fil-fond u hekk.

Ta inspirazzjoni wkoll ta gwida għal dak li wasalt fejn wasalt illum. Ovvjament għallmuni nuża l-għodda qatt ma beżżgħuni minn xejn fis-sens jew qatt ma waffquni milli nagħmel xejn anzi l-affarijiet li nimmaġina nista' nagħmilhom dejjem ibbuttawni biex nagħmilhom. U ovvjament anke forsi l-idea ta' affarijiet ta' riċiklaġġ li hawn ħafna materjal madwarna nistgħu nużaw lilu ovvjament kif jgħidu like father like son. Bħala materjal li nħobb nuża, il-biċċa l-kbira nqatta' ħafna ħin. Niġbor. Kważi kważi nkun qed niffalja kollox f'moħħi x'għandi, forom differenti nqassamhom għalihom, ċrieki għalihom. Mbagħad ovvjament skont xi nkun qed nagħmel tippikkja. Il-biċċa l-kbira nifrex kollox mal-art u kważi kważi dak li tkun pinġejt qas tibqa' tużah għax issib affarijiet ġodda u terġa' tirriplejshom u tpoġġihom u tbiddilhom u tagħmel. Meta biex nibda forma nħobb Biċċa kbira nipprova nsib xi ħaġa, oġġett li ġa jeżisti bħala forma tiegħu, pereżempju, jien naf bħall-każ ta' ras ta' żiemel, imma mbagħad minn hemmhekk noħodha xi mkien ieħor, pereżempju ras ta' żiemel u nbiddlu f'seahorse jew affarijiet Il-proġett ta' Tates fl-2009, dak kien parti mill-proġett li kont meta kont qed nistudja barra minn Malta, ġewwa Dartington College of Arts. Kellna modjul fejn nistgħu nagħmlu proġett artistiku barra mill-iskola u ddeċidejt li ninżel Malta u nagħmlu Malta. Bħala tema, mort fuq Tates jiena. Problema ta' Stray Cats Malta u bażikament qisni ħloqt molument in a way għall-artisti, provajt noħloq blank canvas bażikament biex l-artisti jkunu jistgħu ipinġuh kif iridu ovvjament minn l-idea ħarġet minn cities oħra fis-sens ta' kienet tiġri l-istess ħaġa, eżempju Berlin kien hemm l-orsijiet, Spanja kien hemm il-bull u jien Malta għażilt L-Stray Cat ġifieri. Meta kont qed nistudja kont qed naħdem fuq large scale u small scale sculptures u jiena ddeċidejt li mmur kbir biex nesplora dik il-parti. U wkoll għall-artisti biex ipinġu jkollhom spazju biżżejjed fuq il-qattus li jkunu jistgħu jimlewh kif iridu huma. Jiġifieri hu għadu hemm sal-lum, jiġifieri jista' jiġi mpinġi minn kwalunkwe artist meta jrid, fi x'ħin irid u meta jridu. Bażikament l-iskultura kenetika hija skultura li tiċċaqlaq. Issa ovvjament tista' tkun tiċċaqlaq Jew mill-persuna li tiċċaqlaqha, ġifieri hemm interazzjoni tal-udjenza mal-iskultura. B'hekk l-iktar ħaġa li tinteressani lili personalment hija dik, il-fatt li għandek l-udjenza qed tagħmel ċertu interazzjoni mal-iskultura. Jew inkella wkoll tista' tkun skultura li tiċċaqlaq bir-riħ, li xorta tissejjaħ skultura kinetika, ġifieri. Għalkemm naħseb li ħafna nies li ma jafux bija, waħda mill-affarijiet li Malta għandna ħafna minnhom huwa n-nar tal-art, li hija hija bħala titqies bħala skultura kinetika xi toħloq ċertu forom u qiegħda tiċċaqlaq, ġifieri dik hija Forsi l-kelma ma nafux biha ma qiegħda madwarna żgur. Mela id-dgħajsa tar-riħ ħa tkun ukoll skultura kanetika li l-idea tiegħi ħa tkun fejn npoġġi l-udjenza biex tagħmel ċertu interazzjoni mal-iskultura. Ħa tkun kbira, Ħa tkun għolja madwar xi seba' metri. Bażikament l-idea hija li użajt id-dgħajsa tal-pass qisha l-karozza tagħhom għal dak iż-żmien. Forsi llum inbidlu ftit l-affarijiet imma eżempju għal wara t-Tieni Gwerra Dinjija kien hemm mal-elfejn dgħajsa rreġistrati llum forsi għandna erbgħin. Imma n-nies xorta għodha f'qalbhom. Allura użajt il-forma tagħha biss biddiltha ftit fejn tajtha Naqa' forma ta' airship bl-iskrejjen u dik il-parti fiha tkun kanetika fejn in-nies ħajkollhom bħal makkiniżmu fejn idawruh u jkunu qed idawru l-iskrejjen minn taħt u forsi anke xi moviment ieħor fid-denb. Dal-proġett kien parti minn Call għal proġetti publik aw arti fil-postijiet publiki, fejn kienu magħżulin sitta u ħa jiġu mqassmin da sitta fi żmien tliet snin.
Jiena kif qed taraw hawnhekk jiena bħal Matthew nipprova nsib materjal riċiklabbli, ma dak il-materjal riċiklabbli nipprova toħloq xi ħaġa tieħu pjaċir biha fl-istess ħin u tgħid imbagħad li minn dan il-proġett użajt materjal li kien se jintrema. Oġġett utli hu. Din l-istorja tagħha bdiet kien hemm ġar tiegħi kien qed jiżbarazza garaxx ħdejja u rema żewġ roti kien se jermihom ġo skip daw żewġ roti. F'daqqa waħda għedt jara, x'ħasra, x'ħasra dawk ir-roti ħa jintremew. U ġietni l-idea li waħda minnhom, għalkemm stajt nirranġa biex tkun tajba t-triq, jiġifieri għax ma kellha x'tixgħalha xejn, għedtilha nagħmilha jiena rota tal-baħar, nipprova noħloq rota tal-baħar. Mela hemmhekk bdejt naħseb imbagħad x'materjal ħa nuża biex dal-proġett jirnexxi. U bejn xi sketch 'l hemm u bi sketch 'l hawn, bdejt ħloqt ir-rota, domt qisu ma' tliet xhur. Nipprova, dejjem nipprova materjal differenti u dejjem insib materjal li jkun se jintrema, dik dik dik tiegħi kienet. Kull ma bdilt ir-rota ta' wara għamilta pedal wheel għax issa dik ir-rota li kien hemm qabel mhux se tibqa' tintuża għax fuq il-baħar ma tkunx tista' timxi biha u għandek tmien paletti mwaħħlin ma' din ir-rota. Biex iddur directions fil-baħar, L-isteering wheel ħa jibqa' jintuża xorta waħda, ir-rota ta' quddiem ħa tibqa' hemmhekk xorta waħda. Għandi rudder tmun li sempliċement bolt hawnhekk inħoll jinqala' u jeħel sistema ta' bolt ieħor quddiem. Jiġi hekk. Allura dak ħa jinżel taħt il-wiċċ tal-ilma. U meta ddawwar l-isteering inti dik ħa timxi il quddiem jew il-left jew ir-right. U dak għandek id-direction ukoll.
Josef Calleja kien skultur dominanti ħafna fl-isfera tal-arti moderna Maltija. Kien fost l-aqwa tal-artisti Maltin ta' das-seklu u żviluppa lingwaġġ totalment ġdid fl-arti għal Malta u anki għal l-isfera internazzjonali. Hu wkoll żviluppa mod perspettiva ġdid kif nirrappreżentaw ir-reliġjon u l-ispiritwalità u l-importanza tiegħu kienet ukoll li ta alternattiva estetika għal dak li kien qed jiġri fl-Ewropa fis-seklu 20 u anki ftit qablu. Matul ħajtu, Calleja ma kienx rikonoxxut hawn Malta. Għax kien qed jagħmel xi ħaġa li kienet daqshekk differenti, daqshekk ġdida, differenti mit-tradizzjonali, li kien ostratizzat mill-isfera artistika u anki ftit ukoll mill-isfera soċjali. Imma kien hemm dawk l-artisti li raw li x-xogħol ta' Calleja kienet importanti ħafna, raw il-dominanza tiegħu u ħadmu mal-idejat tiegħu u komplew ikabbru L-ideat ta' Calleja, dawk kienu Antoine Camilleri, kien Cesar Attard, Anthony Catania kif ukoll Giuseppe Schembri Bonacci li il-koll ħolqu r-relazzjoni ma' Calleja u komplow dar relazzjoni miegħu. Josef Kalleja twieled fil-1898 U għex għal mitt sena, jiġifieri kellu karriera twila ħafna. Hu beda fl-Iskola tal-Arti ġewwa l-Belt ta' Valletta fin-1920s, u mbagħad kompla l-istudji tiegħu ġewwa Ruma fit-30s. Hu mill-ewwel ried isib mezz differenti kif jiżviluppa l-arti tal-iskultura. Mill-bidu kienet jagħmel affarijiet differenti li ma tantx kienu jintgħoġbu mal-pubbliku Malti. U mbagħad fil-1937 beda skola tal-arti għax ried juri l-modelli akademiċi ta' tal-arti li kienu qegħdin jintużaw Ruma. u beda dan l-iskola żgħira ġewwa l-belt. Ukoll beda l-iskola li kienet msejħa l-Escuola Libera del Nudo li kienet skola fejn l-artisti jistgħu jaħdmu mal-life models. Josef Calleja kellu relazzjoni tajba ħafna ma' Dun Ġorġ Preca, fil-fatt kien wieħed mill-fundaturi tal- Mużew u kien jifforma parti minn dan l-organizzazzjoni imma kien wisq dinamiku biex ikun parti mil dan l-istituzzjoni tar-reliġjon. Hu beda jiżviluppa l-arti tiegħu fuq l-idea tal-ispiritwalità nnifsu, kif jista' wieħed joħloq l-idea Forma ta' skultura hija xi ħaġa li kontradittorja, ma tistax inti toħloq xi ħaġa li ma teżistix fil-materjalità f'forma ta' skultura. U hu kien jaħdem hekk biex jipprova jirrappreżenta x'qed iħoss u x'qed jaħseb fl-immaġinazzjoni tiegħu biex ma joħloqx affarijiet li diġà jeżistu fid-dinja viżiva. Dik kienet l-għan tiegħu. Għalkemm Josef Calleja kien ġeneralment juża t-tafal biex jikkrea l-iskulturi tiegħu, kien ukoll anki juża medji oħrajn. Imma wkoll kien jaħdem ħafna bil-fotomontaġġ, jiġifieri kien jieħu ritratti tax-xogħlijiet tiegħu, bozzetti, u mbagħad kien jieħu ritratt jew anki xi kultant postcards tal-post fejn irid li dan l-iskultura, dan il-monument isir. U mbagħad kien jeħel ir-ritratt tal-bozzetto fuq ir-ritratt tal-post fejn kien fejn irid li dan isir u kien qisu jikkrea dal-image ta' xi ħaġa reali għax aħna meta naraw ritratt dejjem Naħsbu li hija xi ħaġa ta' veru. U dawn ir-ritratti, dawn il-photomontages, hu kien isejħilhom id-dream projects, kienu mezz kif hu seta' jimmaterjalizza x-xogħlijiet tiegħu. Calleja Huwa kkunsidrat artist importanti għall-isfera internazzjonali imma mhuwiex magħruf fl-isfera internazzjonali. U fil-fatt id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti qed jaħdem biex Calleja kif ukoll anki artisti oħrajn tas-seklu 20 ikunu magħrufa barra minn xtutna. Id-Dipartiment qed jorganizza attivitajiet bħal eżibizzjonijiet, konferenzi u anki. Qed joħroġ pubblikazzjonijiet fuq ix-xogħlijiet ta' dawn l-artisti, speċjalment fuq Calleja. Il-konferenza li saret f'Diċembru li għadda kienet konferenza internazzjonali li iffukat fuq ix-xogħol ta' Calleja u kienet imsejħa Peripheral Alternatives to Rodin in Modern European Sculpture. Jiġifieri, it-tema kienet li ippruvajna naraw ix-xogħol ta' Calleja fil-kuntest internazzjonali u x'għamel Kallia differenti minn artisti oħrajn u anki wkoll ir-relazzjonijiet artistiċi bejn Kallia u artisti barranin. Għal dan il-konferenza ġew riċċerkaturi u akademiċi minn barra, ġew mill-Kroatja, mill-Iżvizzera, mill-Ingilterra u anki minn Franza. U daw tkellmu u ddiskutu x-xogħol ta' Calleja. In-nies li ġew minn barra inklew il-kuratriċi tal-Musée Rodin ġewwa Pariġi kif ukoll il-kap tar-riċerka tal-Henry Moore Institute ta' Leeds. Daw in-nies ġew hawn Malta biex tkellmu fuq ix-xogħol ta' Calleja u raw fil-fatt ix-xogħol ta' Calleja ġewwa l-eżibizzjoni li saret parti tal-konferenza għadd apposta biex dawn in-nies minn barra jistgħu jaraw direttament ix-xogħol tiegħu u anki jibdew jinkludu x-xogħol ta' Calleja forsi anki fir-riċerka tagħhom. U din naħseb kienet suċċess għax komplew jitkellmu, jiddiskutu l-ideat li li kienu qed jiżviluppaw matul il-konferenza u fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu fuq iżjed proġetti biex naħdmu magħhom fil-futur ukoll. U bħala parti mill-konferenza anki se noħorġu pubblikazzjoni tal-kitbiet li kienu preżentati mill-parteċipanti li ġew minn barra

Passion and Mysteries, programm korali għal żmien ir-Randan. Is-Surmast Direttur Michael Laws jiddiriġi l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali bis-sehem ta' Marcelina Ġus, Miriam Gauci, Claire Mazza, Christopher Bużjetta, Alfred Camilleri, Albert Buttigieg, il-Kor Goldberg Vocal Ensemble nhar il-Ħadd 6 ta' Marzu, is-7 u nofs fis-Sala tal-Konferenzi f'Dar il-Mediterran.